Bydd y ddigwyddiad oedd ar bod y clwb wedi cael ei, ei agor. Wrth gwrs, gwaith glwb brig oedd yna uh, bryd hynny, a fi'n credu nath y cyngor, uh, nath nhw'n dda i feddwl am, am wneud cwrs golf, achos oedd dim llawer o bethau i ddenu, neu dim ond bobl ifanc, ond bobl mewn o'n a clwb rygbi yma, wrth gwrs, dim ond ond uh, i ni wedi elwa, a mae bobl ifanc yn dod yma, uh, lot o Gymru Cymraeg o'r ardal o'r cwm, A e, ni'n mwynhau bod yma. A mae'n beth da hefyd, ni'n lli siarad Cymraeg ar y cwrs. Odi. A mae hwnna'n, wel, beth pwysig i ni. O, odi. Ni wedi cael yn godi yn Gymraeg. Odi. A mae'n dda nawr bod ni'n gallu cadw, cadw i fynd. Odi, a mae dod o rhain regin Gymraeg, yn sôn yn mysol pat i fi, ti'n bod, Na, na, mae'n ma, ma syndod, mae'n Mae yna griw da o Gymry Cymraeg uh, uh, yn ware yma, um, yn uh, ddynol a menywod uh, hefyd wrth gwrs, mae yna byd anghofio menywod. Mae nhw felly uh, odyn, uh, ymlaen i ni nawr wneud y gorau fe, a gobeithio bod yr ieuenctid yn clywed y, Cym y Cymraeg yn yn denu nhw i siarad fwy o'r iaith. Wrth ddod na a cael rhai o'r hen foes fel ni i siarad Cymraeg, mae'n tynnu nhw i siarad Cymraeg. Ie, mae'r ysgolion wrth gwrs wedi cael eu gwahodd yma, byddai'n beth dda bod yr ysgolion yn yr ardal yn Ysgol y Bedol neu'n bellach draw Yn neud, neud mantis o'r adnodd yma. Ac os mae, mae athrawon nhw'n Gymru Cymraeg, allan nhw gael eu gwerthu trwy Gymraeg a Gymraeg wedyn ni. So, mae hwnna wir.
Yn sicrhau dyfodol i'r clwb yr un pryd. Wedi.

Os ynt ddim yn talu, sy'n fod o mewn o'r adeilad eraill. Um, Mae obviously warau um, tîm cynta neu tîm ail, mae gyda wahanol uh, oedfan dy pawb. Um, a chi'n tyfu lan yn ardal yn gwybod fe, mae pec yn order o uh, job, uh, boys mwy hen um, a fel chi fod i biafio a Ar ar y pitch a bant o'r pitch yn y clwb a pethe, a ran y cymuned. Fi wedi bod yn ware am fan'na tan byti uh, 16 mlwydd oed pan fi wedi symud yma. Uh, mynd trwy'r uh, under 16s a wedyn uh, uh, ieuenctid, lan i'r uh, tîm cyntaf wedyn. Um, a mae'n neis i gweld, ti'n ni gyd yn ffrindiau mi, fe fe ni'n gweud. So, um, so'r oedran yn uh, peth uh, sy'n dwi'n rhwyfo ni. Uh, mae boys yn wario tîm gynta o 19 wyla ni 35. Ni gyd yn cymysgu ar ôl uh, y gêm hefyd. Uh, mae teimlad dda iawn gyda ni yma, wastod. Uh, uh, ennill neu colli, ni wastod uh, yn cael, twa, ni gyd yn ffrindiau, so mae'n mwy na just uh, gêm i ni. Ofos ni mo'n ennill, ni gael tymor dda uh, blwyddyn hyn. Clwb nice hefyd, twa. Um, fe ni gweud, mae, ni gyd yn dod o'r ardal. Um, uh, ni gyd yn siarad uh, iaith Cymraeg. y iard cynta rhan fwya o ni. Yym yn neis efyd achos ma'r yym ni mor agos i Pôl Hen efyd. Yym ma' nw'n gallu paso lawr i ni bod yy yn y clwb t'wod ni 'di siarad a a wedyn ma' nw'n myn' mas i'r cymuned yn y siope a bethe. Yym so ma' wnna'n neis bod wnna'n c- paso mlan yy o Pôl Henach lawr i ni hefyd a obviously yn naturiol. Yym. A t'o' a ma' a mae'n helpu ni o reidrwydd. T'o' os os 'yn ni'n dod yy erbyn lot o yym tîmodd sy dim yn siarad Cymra'g, ni'n ware'n yym division four west nawr a rai yym rai time yym falle lleol on' sicir ar Sir Benfro ne' yym yy tuag at Caerdydd ne' rwbeth so ni'n yy siarad Cymra'g so ni 'llu ga'l yy Do calls a rygbi ni uh, yn cyfarfod os yn helpu.
sefydlwyd y cwr yn ôl yn Ionawr 1990, a beth oedd, beth oedd yn digwydd? Oedd nifer ohono ni fel awr i Gwngwendraeth i, i, i gannu gyda cwr y mynydd mawr, ac uh, roedd Ian yn, yn is arweinydd i gwrllan y bie. A beth o'n i'n twmlo, oedd, oedd, oedd, oedd e'n sili bod ni'n mynd yr holl ffordd lawr i Gwm Gwendraeth a i Gwm Arall, i, pan gallai bod digon o foes yn ei sefydlu cwr yn hunain. Ac uh, felly dechreu, dechreu ni'r cwr. Uh, sefydlwn ni'r cwr nhw'n prynu ac um, er, er, sydd yn yn hybu'r Gym- Cymreictod yn yr ardal, fel bydde pobl yn gweld bod y y mwyafrif o'r o'r ymarferion yn cael eu cynnal drwy'r Gymraeg. Mae rhoi ddau neu dri o o o o'r boi sydd ddim yn siarad Cymraeg yn naturiol. Mae hyd yn nhw'n deall, mae Ian yn gweud ambell i beth yn Saesneg er mwyn mwyn sicrhau bod nhw'n dilyn, ond mae'r mwyafrif Cymraeg yw e i gyd. Dw i ddim yn byw yn yr ardal yma nawr, yy bellach, er wy'n dod o'r ardal, dod yn byn aman, ond yy wi 'di byw yn Castell Nedd nawr ers rhyw gwarter canrif. Ond uh, rwy'n dod nôl fan hyn pob nos Sul a mae fe fel topo'r batris lan. Achos rwy'n dod fan hyn, rwy'n siarad Cymraeg yn hollol am ddwy awr, a wedi ac anni wrth gwrs fe. A wedi mae hwnna'n cadw i fynd wedi o weddill wythnos, achos yn gymaint yn ni o Gymraeg uh, le dwi'n byw. Ond uh, mae'r cwr yma, sy'n dod, wedi bod yn gyffeiriad enfawr i'r ardal yma. Gyda'r cwr yma, ni wedi bod mas yn yr Almain, ni wedi bod yn Ffrainc, ni wedi bod yn... Belg. Gwlad Be-, Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, Iwerddon, nifer o weithiau. Felly, um, mae'r ma, ma ma, ma cor yn rhoi cyfle i bobl i deithio, ynddo fe? A beth ni'n gobeithio yw bod ni'n gallu gwneud rhywbeth cymryd hir bod y, bod y bechgyn ifanc yn cael rhyw uh, brofiad o deithio gyda cor hefyd oherwydd mae, fel maen nhw'n gweud, mae'n gymdeithas. Wel, uh, fi wedi ymuno'r cor oherwydd fi moyn canu yn y cor achos fi'n canu yn uh, cwr ysgol a popeth. A odd mam i 'di ffono yym un o'r dynon o'r côr lan ac odd e 'di weud yy pethe am bwrstu'r côr a fi 'di myn' o'r côr. Ac yy wedyn yy o'n i 'di myn' ar trip Jon- i weld Jo- Jonathan ac o' fi moyn company so fi 'di gofyn i dou ffrind fi dod ac ma' n'w ymuno'r côr nawr. Trin ni, ni cerddorol iawn a wedyn odd my group ni gyd wedi neud cerddorieth am Ty Gy. So oedd Michael yn cwpla a oedd e moyn, wel, mewn mlaen i'r cerddoriaeth, so oedd e wedi ymuno'r côr. A wedyn oedd e'r gofyn i y ddoi ni i dod i gweld y sioe Jonathan, a wedyn ar ôl hynny o'n i'n moyn ymuno'r côr gyda nhw, a ers hynny mae'n bod yn gret. A dim dewis fi oedd e, oedd be wedi dweud, mae fe'n gret. Chos, os ti'n mynd mas gyda pobl ifanc, maen nhw'n gyd ignorant popeth, a ti'n dod mewn yn hyn, So fi wedi gweld dyn maen nhw o blaen, oedd nhw'n gyd yn dod lan, helo, fi yw John, helo. Mae'r gweithgareddau cymdeithasol yn dod o'r cwr, pethau gan y swythu llawen yn cael ei trefnu mm. mm. uh, ac yn y blaen, a mae hwnna'n lledu'r uh, diwylliant sydd sydd fan hyn yn ôl mewn i'r gymdeithas sydd yn sydd yn bwysig dros ben. Mm. Mae ma, ma, ma wir, wir bod y cwr wedi hybu Cymreictod yr ardal